Salam dostlar Fursi kanalına hoş gördük size şu gün körkezjek videomda Clash of Clans Clash of Clans videosu bolup yani size esas peyda ve peyda verayjek maslahatlaryň biri göwnüňiziň isleyen wagty köplenç indi öňki küresel yapylandan soň küresel yapylandan soňra adam almak zat biraz kynrak bolýar Onnoň isleýän wagtyňyz gije zat köp kişi oýnalmaýany sebäpli käbir klanlar hemişe açyk, hemişe adam paýlap duran klanlar bar. Men häzir şo klanlary size görkezeýin. Dostlar ilki bile wideo geçmemizden öňürti biziň kanalymyza agza bolmagy we laýk basmagy hem unutmaň. Başga isleýän wideolaryňyz bar bolsa Ýazyşdyryň arkaýyn. Nälik oýun wideosyny isleýän bolsa. Bu ne? Rek you and to go. Ne? Rek you and to go. Açyk. Girip görkezeýin. Aýran klan joy. Bir munçuk.

Hubo ösdürem. Soň diňe adam almaga klan gerek. Kiçi uly klanlaram kän alanak. Şonuň üçinem kiçi bazalara esasy maslahat. Özüňiz gidip şular ýaly klanlardan uly klanlara ýalbarmak zar etmek gerekkä. Özleri salyp dur. Adam alýaň, çykýaň, çykyp ýetişmeseň kowýarlar. Ýöne büýükler, büýükde oturanlar bar adam kowansoň ikinji adam ýigrimi minutdan soň kowulýar, ony bilýänsiňiz. Klan dolýa. Bir zady bar klan çalt hiç hili boş wagty ýok, diňe dolup durýar. Şoň üçin kän klanlary barlabermeli. Ýöne daşyndan baryp özüň adam paýlasaň klandan kowýarlar. Ay bilmem edil näçe wagtda girip görmek ýöne hemişe adam paýlanýan klanlar bolmaly öde.

Full kaban sorýar, full walkir. Ulanylmaýan zatlar ulanylýar, o iki-ýeke ulanýar. Welin kän ulanylmaýar. Bular diňe şar, gigant boldy. Boldy başga kän zat ulanylmaýar. Beýleki kristal berip rekord döwjek bolýanda ulanmagy, uý kristal berip paýlamaklar ahmal. Ýöne edil bular kän paýlamaýar. Şonuň üçin hem esas size gerekli zat şar. Esa birinji bilen Luboy klana gireňizde. Ha, bir ne görkezeyin. Ay, birinci klana girip görkezeyin. Gireyin bir minut. Size iň esasy yeni bir maslahatlaryň biri. Häzir siziň ýurduňyza çozýarlar. Siz biderek adam alýaňyz. Ondan olar sana çozup durlardan ha görsün de maňa iň soň kataka 9 gün bolupdyr. Sebäbi kubogym pes soransa özüm hem pes ratuşa. Şonuň üçin hem pes zat etýärler. Kän çozulmaýar meň bazama. Ondan on siz size esasy gereksa sen klan jaýynda näme bar bolsada saňa çozýan hökman şony öldürýär. Iki ýeke kubok taşlaýmasa. Şoň üçin siz şuny hemişe uýkuda ýatyrýançyda goýuň. Şony alyp giden zatlaryňyz hemişe full bolýar, e, durýar. Birinji atakany etýäňiz, ikinji ataka eýýäm taýyn. Ikinji atakany ýaňky klanlara girip zadar alyp bilýäňiz. Siz göwnüňize ýaran ähli zady alyp, esasy klan jaýyňyza şar alyň, çozýan zatlaryňyzam näme şar bolsun, gigant bolsun.

Dostlar men şu zatlarla videony jemleýän häki ýaly RQ bir munçuk ardyny görkezeýin. Kime kodlary, kodlar kime gerek bolsa bulan kodu kän şoň üçin men ýazamok. Kime gerek bolsa maňa kodlaryny ýazyp biler. Videony göreňiz üçin hoş sag boluň.